Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OOFM 107.7.

Asɛ amen. Amen. Yɛkyerɛ atiefoɔ nyinaa wɔ Yesu din mu. Ɛm sɛ ɛnɛ yɛda ɛtɔ so mmienu. Last week Friday ɛbere yɛ mu na yɛwɔ ha na ɛbere da no so so yɛbae. In fact Awurade maa ne nsa so na ɛboro adwene ne nteaseɛ so. Deɛ nnipa ansusu na yɛanna anwene sɛ Awurade ɛbɛyɛ no. ɔyɛe na ɔmaa ne sii nso so. Efiada no de yɛyi asi hɔ ama Nyankopɔn asɛm nkutoo. Na ɛbenada no deɛ yɛbaa yɛbɛbɔ mpae. Hallelujah. Amen.
Nua amaneɛ sɛ Hour of Zion berɛ no aduru efiada biara ɛbɔ
2:30 na mmienu apaa mu no a yɛde Nyankopɔn asɛm ɛna ɛbɛbrɛ wo. na bra na deɛ ne deɛ anuanom ɛm sɛ ɛhoro adwene ne nteaseɛ so amen amen na awia yi ɛnyɛ me nkoa na mewɔ ha ɛm sɛ me nua ɔsɔfo sam ɛka me ho ɛwɔ ha sɔfo na apɔmu ɛ agya no adom o ɔsɔfo panyin ɛna yɛ nua richard ɛso so ɛwɔ ha ɛna ɛɛ cameraman nso so gyina ha dendenden brother set ikwaw ɛso ɛwɔ ha Ɛna yɛn nua Richard so bɛkenkan Bible no ama yɛ. Rich, akɔ aba? Yɛ agya sɔfo.
Na abom te sɛ.
Kristo adom ne ne mogya nti ne yɛ.
Yɛ sɔfo a ɛm sɛ ɔda dɔ adi kyerɛ yɛ papapapa firi sɛ yɛhyɛ adwuma di ase bɛkwae constituency. Ɛm sɛ na sɔfo Alex ata yɛkyi wɔ ha. Agya, matiafoɔ nte wo nkan sɛ waba na yɛnhu. Ka biribi kakra kyerɛ. Nea mɛtumi aka kyerɛ adanseman ne ɔboaseman sɛ aberɛ biara no montie ɔsɛnkani Amos Asante na in fact kɔtɔ kɔtɔ biara no a ɔwɔ anoma Eh, obi bɛka sɛ adɛn ne yɛmfa ɔsɛnkani awu ankasa ɛma ɔno na wawo yɛn ɛna watete yɛn gyatama gyatama ne yɛn na ɛbiri pa mu no wobɛte ne nka wobɛte papa ɔno ankasa ne nka ɛwɔ ha nti ɔnya ma ayɛ deɛ bɔ mmɔden sɛ abere biara no ɛbrada ɛbrada ɛbrada m sɛ anadwo two o'clock ɛda da bia kɔsi arɔpa nɔnan ɛgya no ɛsɔ adwomfoɔ maa no sɛ ɔmo ɔmo ɔmo tie mu wonderful wonderful ɔmo agye OFM number no sɛ nnɛ ɛne ɛkɔɔ no ɛbɛbu ma so ɛhyira nka awurade tia mu nyinaa so so ɛne ɛkyia wakɛtfoɔ no nyinaa sɔfa lɛs na motee ne nka no sɔfsa bɔ mpaeɛ na ɛnɛ yɛmfa nyankopɔn asɛm ɛma atiefoɔ yɛde animonyam ne aseda ma o yɛhene ne yɛ dimafoɔ ne yɛ tiripagyafoɔ sɛ ɛnɛ nso wama kwan abie kwan sɛ awurade yɛmfa w'asɛm mmerɛ ɔboaseman ne adanseman yɛsrɛ wo sɛ awurade woba amos ɔni asɛm me mpaebɔ ne sɛ ɛnɛ bɛfa ne so ɛkyekyere ɔkra ne werɛhoɔ na ɛnɛ deɛ awurade watɔ ba ha na wo nkwagyeɛ abɔ noɔ awurade nam ne so ma wo mma ɛnya nkwagyeɛ na ma deɛ awurade ɔnnim wo nso ɔmmra mɛhunu me mpaebɔ ne sɛ onipa a ɔmpɛ w'asɛm no boronsam sɛ ne nnwuma ɛberɛ yi mu ne ne nhyehyɛeɛ biara a ɔbɛnante so awurade de bɛpirim nipa akoma yɛsrɛ wo sɛ bra bɛtwi fa dwumadie yi mu na ma nnipa nyinaa nte wo nka na sɛ adeɛ nyinaa wie pɛyɛ a yɛde aseda ama wei ne yɛbisrɛ ne yɛbisa wɔ yɛn agye nkwapa yesu din mu amen gyeme so ka sɛ amen amen Atiefoɔ nyinaa baabi biara a wowɔ sɛ wote kaa mu na wosi fam fa radio no to OFM 107.7 FM ɛm sɛ saa berɛ yi a wate yɛn kan efiada bi a wobɛte yɛn nka a yɛde nkwagye asɛm ɛbrɛ wo Pillar of Zion Church ɛma nyinaa yɛkyea mo mo a mo asɔredan ho ɛyɛ adwuma Isaac ne ne nkurɔfoɔ yɛkyea mo nyinaa amen amen na mesrɛ wo ɛna awia yi asɛm a Awurade fa me so aka akyerɛ wo no, mesrɛ wo, badwemba biara ɛntie, banyansafoɔ biara ɛntie, na ɛba eh, ma akra nyinaa. Yɛnni ya sɛ yɛbɛtwe nnipa akɔ yɛ afa. Yɛnni ya sɛ yɛbɛyɛ yɛ asɔre advert. Mhm. Yɛnni ya sɛ yɛbɛpromotu yɛ ho. Na mmom yɛwɔ ha sɛ yɛba bɛtwe akra ama ɔno Jesus. Yes.
Ɔse yɛmma ne din so a ɔno ankasa bɛtwe akra ama ne ho. Enti yɛnni ya sɛ nnipa mmɛdi yɛakyi. Nnipa nye yɛn ntom. Mhm. Yɛne ɛwɔ hɔ, yɛne anim de, daabi da. Paul se nyɛ nnipa na mepɛ sɛ metwetwe kɔfam m'afa. Ɛne na menyɛ Kristo suani. Na menim deɛ meyɛ. Yɛdeɛ yɛwɔ ha sɛ yɛbɔ dawuro akyerɛ wiase nyinaa sɛ papa no ɔsɛ ɛba bi mu hallelujah amen nyansa yɛ sene akodeɛ wate nyansa yɛ sene nhwene pa nyansa yɛ sene ahwene pa a yɛgyisi mu na saa asɛm wei ɔsɛnkafoɔ na ɛkaeɛ ɔse aberantewa bi tena ase a na ɔyɛ hiani nanso na ɔnim nyansa ɔkɔɔ kuro bi a ɔhene kɛseɛ bi de ne tumi abɛgye kuro no ato ban afa ho nanso aberante ne nyansa nti ɔtumi de ne hia no gyee ɔman no firi nɔmumfa mu ɛno na na solomon pɛ so ɔkasa kyerɛ sɛ nyansa yɛ adeɛ a ɛsom bo ɛkyɛn adeɛ bi a ɛwɔ asase wei so na deɛ nkyɛn makɔfa afiri hɔ no sɛ bible se sika akɔdi nkwaseafoɔ nsɛm so ɔde bɛtɔ nyansa so berɛ a wɔnni deɛ ɛtire na kyerɛ sɛ wɔwɔ saa akwanya no saa nnepa no wɔ wɔn nsam ɔbɛtumi de atɔ adeɛ bi a ɔpɛ so ɔbɔ ne ho musuo sɛ wɔde bi bɛtɔ nyansa ɔnya baabi a ɔde bɛto ɛfiri sɛ nyansa etire mu na ɛda ɛnso nneɛma a wɔyɛ no ɛso kyɛ etire no mu hallelujah amen na na me ne wo ka ɛna ɛdi akyire ho asɛm Rich, yɛnkɔ 2 Timothy chapter 3 verse 1. 2 Timothy chapter 3 verse number 1.
Pàtó ɔsɛ amanehunu brɛ.
Amanehunu brɛ. Saa quotation yi a ɔma kootu no, mɛkasa ho bɛyɛ sɛ bosome.
Ɛnɛ ɛberɛ no nim, enti mɛyi kakraa bi na menya aboterɛ ayi nsɛm na wɔn bia maako maako maako maako ɔse hunu yie sɛ ɛna ɛdi akyire mu no ɛna ɛdi akyire mu meba Nna a Edi Akyire, Sɛ ɔkasa fa nna a edi akyire a, yɛwɔ nna a edi kan ne deɛ edi akyire. Nna a edi kan ne sɛ Kristo bae maa adebɔneyɛfoɔ berɛ bi a atwam, bɛwui sɛ nipa biara a ɔbɛgyina din ɔbɛma no anya nkwa. Ɛno yɛ nna a na edi kan. Ɔrebɛkɔ no, before ɔno rebɛba no, na yɛahyɛ nkɔm ato no ho sɛ Mesia bi rebɛba. ɔno na ɛbɛgye ne ma afiri nkoasom mu ɔbɛgye ne man afiri bɔne mu ne so ne ɛnam ɛbɛnya nkwa enti ɔbae ɛbɛhyɛ saa nkɔmhyɛ no yɛasa afa ne ho no nyinaa ɛma ɔbɛfɔfele owieɛ no ɛna ɔno so kɔ no ɔsaa hyɛɛ bi too n'anim hallelujah ɔsaa nkɔm no bi too n'anim saa nkɔm no ɔhyɛ too n'anim ɛno na yɛn yɛtwɛn sɛ bɛbɛ mu deɛ ɛsɛ fa ɔno no ho no deɛ waba ama ɛno aba mu ɛna ɔno nso abɛsɛ foforɔ ato ɔno so anim hmm. a yɛtwɛn sɛ deɛ ɔno asɛ ato n'anim so bɛyɛ dɛn ɛbɛba mu hmm. enti papa bi wɔ us ɔse sɛ wopɛ sɛ wohu baabi awiase aduru a sɛ wate aseɛ o sɛ wɔnte aseɛ o wopɛ atutu fam hmm. na ma ne torch ɛne bible na fa ne sie firi wiase every day ɔbɛtumi afrɛ wiase aka deɛ wiase aduru akyerɛ because of bible yeah. Nokwasɛm. Enti manual a yɛde nam wiase a mi ehu sɛ ɛna a edi akyire mu ne ɛwɔ no, ɛno na na Timothy bɛka ho asɛm akyerɛ wɔn. Ɔdɔfoɔ bi a wotie mi ɛna awia yi, nsɛm a yɛbɛbɔ so no ɛbɛmu ahu sɛ Yesu nkɔmhyɛ no ɔhyɛeɛ no ɛna a edi akyire no yɛduru mu anaasɛ yɛnuru mu. Mhm.
Na hunu yɛ sɛ ɛna edi akyire mu no, mmerɛ mu na hunu yɛ sɛ ɛna edi akyire no mmerɛ mu ɔden bɛba.
Mmerɛ a emu ɔden ɛbɛba.
Mmerɛ a ɛmu ɔden ɛbɛba. That is why second Corinthians chapter six verse one ne ka toɔ sɛ sɛ ɔka asɛm bi fa adom mmerɛ ho. Ɔwɔ se na ɛwɔ kasa me.
Second Corinthians chapter six verse number verse two. number two wɔ se na ɔka sɛ na ɛberɛ a ɛsɛ mu na mɛtie woɔ. Ɛberɛ a ɛsɛ mu na matie woɔ.
Ɛna mɛtie wo. Na maboa woɔ. Na maboa wo. Hwɛ ɛna ne adom berɛ.
Ɛfiri sɛ.
Ɛna ne adom berɛ.
Sae saa mmerɛ no ase. ɛna timothy so bɛkasa akyerɛ sɛ mmerɛ no yɛduru mu no yɛwɔ adom mmerɛ adom mmerɛ mu na saa adom mmerɛ no ɛyɛ period of time ɛkɔ n'anim mm.
na wɔ baabi a ɛbɛkɔ akɔ akɔduru hallelujah praise the lord saa mmerɛ no ɛmu akyɛ mm. sɛ ɛsi a yɛwɔ yɛwɔ nsutɔ berɛ mu yɛwɔ awɔ berɛ mm.
yɛwɔ wohu berɛ ɛna wɔkyerɛ sɛ saa mmerɛ no ɛmu baakom yɛbɛduru mu a ɛmu bɛyɛ dɛn ɛfiri sɛ ɛna no ɛpia kɔ n'anim mm, ɛna no ɛpia kɔ n'anim enti yɛnim sɛ ɛbɛsi awɔ berɛ mhm. sɛ ɛbɛsi ahohoro berɛ sɛ ɛbɛsi ɛpɛ berɛ ɛne yɛnim ɔka mmerɛ no nko a ɛna asase so yɛte no yɛntumi nkwati mmerɛ ɛne nna ɛntena ase
enti hunu yɛ sɛ ɛna ɛdi akyire no mmerɛ ɛmu ɔden ɛbɛba mmerɛ mu ɔden ɛbɛba. Ɛfiri sɛ nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ. Ɛfiri sɛ retumi ba mmerɛ mu ɔdene. Sɛsi a sɛ wosɔre a wotena kaa mu a ɛtumi ho sɔfo bi a anaasɛ kyerɛkyerɛni bi diifoɔ bi hmm. a this time deɛ wiase aduru mmerɛ a yɛduru mu na n'ani abere aba politics ana ne ho yɛ memmɔbɔ papa de ho wurawura saa nneɛma wei hmm. Nnipa pɛ wɔgyeɛ no ha hmm. Ghana ntumi nsesa da sɛ yɛbɛba abɛtɔ adeɛ 50 pesos hmm. anaa 20 pesos yɛbɛforo kaa 20 pesos yɛbɛtɔ petro one cedi biam hmm. ɛnsa n'akyi biam enti sɛ wowɔ nkwagye asɛm bia wɔ sɛ ɔkama nipa ne nipa sakyera kaa no
enti wiase reverse biam ɛmmerɛ mu ɔden no ɛnoa mu ne aduru no sɛ sɛ baabi a bɛfa biara deɛ obiara ka no sɛ me ho kyere me mm. me ho kyere me me ho kyere me mepɛ asomdwie mepɛ ahotɔ ba rich meka akyerɛ mo sɛ saa asase wei so ahotɔ ebi ni ha there is no peace in the earth yeah. hmm. ɛna obiara so ntumi mfa asomdwe mma asase wei so da sɛ ewiase bɛtwo fam mhm. wonte korɔ no nka biam wonte wodeɛ ntumi mehu obi a wɔkasa bebree na mehu sɛ nipa no ɔnsua bible mm. ɔnim awurade me a menim awurade na menim sɛ prophecy da wɔma me sɛ ɛna ɛdi akyire deɛ ɛbɛdi adanseɛ sɛ ewiase wei na wie yɛn aduru ne sɛ mmerɛ mu ɔden bɛyɛ dɛ ɛbɛba
ɛkɔm ɛbɛba mm.
nti nam sɛ mmerɛ no mu ayɛ den no obiara bɛ no adwene sɛ ɔfa ne solution mm. ɔpɛ ahotɔ ɔpɛ mmoa mm-hmm. ɔpra pɛ ne ti mm-hmm. nti mɛyɛ hard work mefɔɔ so ah. meyere me ho mm. nti nnipa bɛyɛ deɛfoɔ ahopɛ mm. ahopɛfoɔ montie me ye sɛ aba me tirim sɛ mepɛ me ho a ewiase wɔ mu ne ewiase fapem satan deɛ this time wɔtɔn wiase deɛ ama no deɛ ɔde wiase ahyɛ ne nsa this time yɛfrɛ no m o n e y sika money ɔha adwene papa sɛ aba me tim sɛ kamera ɛhwɛ m'anim yi mepa ɛde ade na ɛde pɛ sika aba me tim sɛ mepɛ mpa papa ada so a ɛdeɛ na ɛde pɛ sika sɛ aba me tim sɛ mepɛ fie atenam a ɛdeɛ na ɛde pɛ sika sɛ sɛ ɛdan han ɛboa yɛ den papa nyasɛm ketewa wata sɛ mm.
ɛnkɔ n'akyi biam obi tumi ha dan 50 million 100 million mm. enti sɛ ba me tim sɛ afei mabrɛ dodo me ho kyere me ɛmɛ ni mu ayɛ den enti mepa me ho a deɛ bɛba me tim ɛne adeɛ a yɛde pɛ yɛn ho so yɛde ɛba adeɛ eh, sika mm. nti ma yɛ dɛ yi nti ɛsɛ wiase ne nyinaa adane yɛatɔn wiase ne nyinaa ɛde ahyɛ sika mama saa asɛm yi ɔn ɛyɛ makoma so asɛm paa awurade de ama me sɛ ɛna memfa ma atiefoɔ nyinaa na ma menka sɛ mekyerɛ ɔse sɛ ba saa mmerɛ no mu yɛ den a deɛ ɛtɔ so ne sɛ nipa biara bɛyɛ n'adwene sɛ ɔpɛ ne ho mm. ɔpɛ asomdwie ɔpɛ ahotɔ ama ne ho mm. nti ɛno no bɛlidi naa sɛ sɛ manya anisoade hunu mm-hmm. sɛ mepɛ me ho deɛ ɛne ɛde adeɛ na ɛbɛtumi de ahodeɛ no aba mm-hmm. ɛde adeɛ ɛna third one nnipa bɛyɛ deɛ sikapɛ
nti wata sɛ wasesɛ ne pɛpɛpɛpɛpɛ ɛna no mmara no deɛ mu bɛyɛ den no firi hɔ a nnipa bɛpɛ wɔ ho enti sɛ obi kɔyɛ mp a ɛdeɛ ayi obi ka sɛ ne ba nkɔ sukuu ɛdeɛ ayi deɛ ɔdi mate deɛ ɔtu galamsey deɛ ɔtɔn cars deɛ ɔtwi car deɛ ɔtɔ aduane wɔ kwan ho deɛ ɔtoto bayerɛ ɛnsɔle a aba zone passes ɛtete wɔ mu nyinaa yɛdeɛ ayi money Metie no yie paa. Hwɛ sɔfo, na anim deɛ wɔm. Bible se sika, money is good. Wɔse sika ɛyɛ. Mm. Na money ɔn sɛ yɛwɔ good, yeah. better, ɛna best. best yeah. David Smart ka asɛm bi kyerɛ sɔfo. Me me wiase a mewɔ no. deɛ ɛwɔ me tirim ne sɛ mɛma akra anya nkwa amen nti i don't regard money yes ɔmu sika ɛma me respecte smart pa afiri saa da no money is good yɛwɔ good better and best, best yeah. but money is good but money is not better money is not best mm. wɔ se many people are dying because of me mm. others are suffering

Hallelujah. Amen. And money is good, but money is not all. And I saw for Abba, John Pastor Sayati, ah. because of money. Sika. And the Pakuma Baby, I say, and this is because of money. Messi hmm. Massa, you must ask to us. You bet to us. nti sika yɛ ba sika ntumi adeɛ nyina hwɛ meka kyerɛ wiasɛ sikafoɔ nyinaa mu ntie me wode tie me yɛwɔ wasted years wo sika atumi ama aka a ama wo ship ama wo ɛɛ eh, fridge ama wo ɛdan ɛdan ahodoɔ aborosan adepa bi a obi asɔfo ama bi wɔn anim sɛ adeɛ baako a wɔn ahosɛm wɔ wiase no sɛ one day wobɛhia sika mmoa ɔntumi mmoa wo ɔmmoa wo mm. ɔntumi mu nim ade korɔ wobɛhia ne mmoa baako pɛ wobɛhu sikani bi wanya ne ho ara tam ah. bibia hia no na nakoma ɛyɛ ne ya na ɔsu na ah.
sika gu baage mu na ne yere ne ne mma ɛte na nkurusɛm yɛde nam hospitals ahodoɔ ɛkyini na common common akomayɛdeɛ baako pɛ ɔpɔn de sika provide ne nyinaa ti ɛsa de ne kyini ne de ne kyini saa time no money wantumi ansave no mm. mama money can give you a posh car yes but it can never give you a safe journey mm. nti nyɛ car dada na ɛhye ase dabi car mo no hye ase car dada so deɛ ɛhye ase nti bible sɛ sɛ menya deɛ mɛdi mm. deɛ mɛnom ɛne deɛ mɛsa memɛnoa ɛnɔɔso ma me mm.

enti bra meka asɛm akyerɛ wo sɛ satan sɛ sɛ wiase watɔn ma sika ɛna sika na ɛdi wiase so woyɛ sɔfo a wogoro ho a ɛbɛtɔw sikani bɛtena w'asɔre dam woayɛ wɔde ne sika bɛtɔ watua ka hmm. ɛna baabi a bɛwu da bia everywhere hmm. money ɛna ɛkasa hmm. this time nyansa nkasa biam animonyam nkasa biam ah. anokora nkasa biam tenene nkasa biam ahoɔden nkasa biam Ne nyinaa deɛ na ɛkasa sikɔni. Sikafoɔ. Nhyira wo.
Amen and amen. Amen. Mɛto aso mɛsi bɛyi ne one one one one kɔpem mm. sɛ yɛbɛwie ne nyinaa. Mm. Sisters and brothers mo a mo tie me mm. ɛna ɔte wɔ ɔkra awura ho wɔsoa ne nyinaa ne sɛ wonni sika. Hmm.

hmm. na mini christ a ɛno ne one day a wakoma yɛ ɔyɛ a sika siw nkyɛn a sika ntumi nsa wo yadeɛ no ɛno na ɛbɛkyerɛ wo sɛ sɛ wabrabɔ no nyinaa wogya adeɛ baako bi wom hmm. ɛyɛ nkwagyeɛ bae no no deɛ hmm. wo sika no wantumi amoa wo yɛberɛ no nti mede ma no si bra bra na menim sɛ yɛberɛ no ɛsua ma yɛ na sɛ awurade te ase ɔkɔ so ɛstɛnde ne mayɛ ɔbɛmi ebi aka ho a yɛbɛkɔ so akasa akyerɛ nipa mm. bra ɛnɛ awia yi mo ani mmra ho so ate ɛnfa mm. ɛnwɛsi wo time nyinaa ma money wo time a wo nyinaa ɛspɛnde ma money because one day money will leave you. Yeah,
God bless you.
Amen. Amen. Amen.